Selâm aleykum sayğılı seyirciler! Kene de Ramazan Kündelik Defter programmasına hoş keldiñiz. Devam etemiz, er kün bu mubarek künlerde oraza ilgili, Ramazanla ilgili ya da bir ayat, ya da bir hadis, onıñ çerçevesinde añlamağa, añlatmağa, ilim qazanmağa. Allahu subhanahu teâlâ öz Kitabında

Lâkin bulardan soñra kene qalpleriñiz qattılaştı, artıq qalpleriñiz taş kibi ya da daa qattıdır. Yani men bu ayetni şimdi ne içün sizge ketirdim, oqudım? Allah Subhane Taalâ bizni episini, epimizni qorusın. Yani yürek böyle bir parçadır, eger yüregimiz salih olsa, bütün bedenimiz salih olacaq, bütün amellerimiz salih olacaq. Ve bu hususta Peyğamberimiz zaten ayttı: İza saluha, saluhal cesedu kullu. Eger salih olsa, yani yürek, bu parça, bütün beden salih ola. Ve akis, aksi de doğrudır. Yaramay olsa, pis olsa, bütün beden pis olacaqtır. Ve bu ayette Allahu subhane taalâ bizge añlata ki, bu parça o qadar da sertleşe bilir, o qadar qattı da ola bilir, taştan da beter ola bilir. Allah qorusun. Ve biz keçen seferlerde defalarca anlattıq, Ramazan ayı Quran-ı Kerimniñ ayıdır. Hususiy bir aydır. Ramazan ayında Quran-ı Kerim indirilmege başladı. Ramazan ayında Cibril aleyhisselam er gece kele edi Peyğamberimizniñ aleyhissalâtu vesselâm yanına ve tekşire edi indirilgen ayetlerni.

İşte bu kitap Allahnıñ tilegenini onıñnen doğru yolğa qavuşturğan hidayet reberidir. Allah kimni de saptırsa, artıq oña yol kösterici iç olmaz. Ve bilemiz ki, Peyğamberimiz, aleyhissalâtu vesselâm, baqıñız ne ayttı? Ne ayttı? Diqqat! Ayttı böyle ki, İqra'ul Qur'an, İqra'ul Qur'an. Zaten Ramazan ayında biz qayd ettik, salih amel yapmaq istesek, Quranı Kerim'i dan çoq oqumaq kerek, hatm yapmaq kerek. Ve bu hususta Peyğamberimiz ayttı, İqra'ul Qur'an, Quran oquñız. Vabku, ve Quran oqurken ağlañız. Ağlañız. Fe in lem tebkû, eger ağlamağa çıqmaysız de, ağlap olamaysız, ne zaman insan ağlap olamaz? Qalbi tesirlenmese, yani oquğan şeyini tesir etmese. Isınmasa, Peyğamberimiz bir fetebâkû, kendiñizni o alğa ketiriñiz ki, ağlamaq içün, fetebâkû, kendiñizni o alğa ketiriñiz ki, ağlamaq içün, ağlattırıñız özüñizni. Ve aslında bu müim bir noqtadır. Biz sahel, sahabelerni alsaq, tabi, tabionlarnı alsaq, nice hikayeler, hikayeler bar, adiseler bar bu hususta. Meselâ, An Ömer ibn al-Hattab, radıyallahu anhu, Ömerden kelgen bir hadise, rivayet. Bir kere o, cemaat namazında sabah namazını oquy. Feqara'a surete Yusuf. Ve namazda Yusuf suresini oquy. Febekâ. Ve ökür-ökür ağlay. Hatta salet dumu'uhu ala tirqvatihi, yani onıñ yaşları tökülip-tökülip töküldi, boyuna böyle töküldi, çünki ökür-ökür ağladı. Ve başqa bir rivayette, An Abi Raca qâl, Râaytu İbn Abbâs, Abu Raca ketirgen bir rivayet, hadise, Men kördim ki, İbn Abbâs, İbn Abbâs, Peyğamberimizniñ aleyhissalâtu vesselâm amcasınıñ oğludır. Ve tahta ayneyhi mislişşirakil-leyâli mined-dumû. Yani o qadar çoq ağlay edi ki, Közüniñ altında bir böyle bir qara bir şey qaldı eser. Çünki çoq ağlay edi. Çoq rivayetler aslında bar. Bunlarnı ketirmege. maqsat degil, yani bunlarnıñ manasını, ehemmiyetini añlamaq içün ketirdim. Onıñ içün Rabbimiz epimizniñ qalblerimizni temizlesin, qalblerimizge Quran-ı Kerimniñ ayetlerini aşlasın. Bizni ehli Qurandan qılsın. Ve sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve biznen qalınız, biznen olunız devamı inşallah olacaqtır.